ing'e ni kotini ni aparo chieng' moro mane ikelogo dhok dalawa cha yani ne in smart yawa kotini kiserwako timora ga Adonjo kode. dong ai baba koti ondisi Adonjo gi koti. Jeni koti o- o- ok ni koti odonjo koda. An ema donjo gi Dong' koti. idonjo gi koti. Keta ne kofia, keta ne kofia.
E to nitie piny ma wiyi medo mana bedo maduong' osiepa to ang'o ok timre? Kaluwore kaka wan ya. Hapa ni ng'eyo ng'eyo. Dong'era wating'e kaka otimore. Ah. Wadak maber mayom yawa.

Kwenye kata chungu. Baby. Ah, anto. Ah, baby. Baby ya. Be gimoro nitie mondo wami wendi. Hey. Yawa an koro Mm. alimo uka matin. Eh.
Mm. Warwaki. Mm. Mm.
Akwa akwaya ni kopo ni un kata gi gimoro matin machalo gimunya konya godo. Eh. Kata chiemo kata pesa moro matin. Kata pesa moro matin tigine.

Yo an an a- ago erokamano an dong' koro weuru adhiyo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.
we dhi Eh, in wendo molimowa eh, tiwacho ni wendo mokwongo e ot mano chalo malaika koro ineno bebi aswito adwa ni mondo awuogi in koro eh. many ne wendo gimoro matin mondo bil nikech ing'e nadeko sarach yawa gari ang' ni yomba Sawa to. Aya.
manyne gimoro We matin ang'ine gimoro.
Eh, we mondo adhiyo Mm.
aduoko erokamano koro wendo awe aweyi ka aneno ka be chal ka gima en gi problem moro matin koro shughuliki ane ane mondo alawa ni tich aduogo koro erokamano eh, nonego ibed me kom yawa pole pole pole aya An sawa.
aya erokamano Aya, an
koro ine koro magi tang'o mitimo gi dong ine ka pot kano yudo e yawa koro ine anyisi ni saka dewuodno nitie ya koro ma tang'o atimi An sweetheart. Ah, in to bendi ihero disappoint chung' malo chung' malo kanyo
Ibi dak ibed e ot.
Ineno wuoyi matin.
Hey. Gimomiyo nabudho e ot, Hey. an wendo moro nowenda kanyo. Hey. To ne en wendo machalo ka gima notuo, yani norang'o. Ne ochalo puth, to no akapenje nyinge to nyisa ni iluonge ni Omari. Ayayayayayayayayaya.
Wuoyi ne mosabedoga ka chandaga. Owendo odwaro odwaro iri ang'o seche miweye e ot kanyo noendo. Dipo nodwaro chiemo. E odonjo to koda ni mondo akonye gi gima tin ma an go, obed chiemo kata pesa. Wololololo, ok en, mano ok gima okele. Dhi ot mondo idhi ing'e chiegi mokele. Kata an nyocha koluora ka. Manyiso ni Omari puth ni ng'eyo maber kabisa. Ang'e maber Ai. kabisa wa- wadhi idhi ing'e. Mineno no. Eh. Nyieno puth omera nyieno wuotho mana ne mond ji kar kae. Oh, Omeri riambo mwe joma nyo- nyien jodonjo go oda cha. Wawuok Nyien o- idhi nyien- mondo idhi ine. Ha? Nyien okwandi. Nyien japuth bwana. Eh? Nyien japuth kata yo modonjo go oda ne en puth. Ma ka dang' iwach ni ni dhako ema dang' kele oda, ok ayie. Nyien ok put.
Aneno Ber puodho ng'ano wadu.
kut. Ha? Winj gima wanyisi. Eh. Ng'ano kut. Nyien ang'eyo, nyien wasomo go nyien o- oywagoro mang'eny e sikul. Nyien ang'eyo. Nok en pu.
A a nyien ok puth, nyien Wadhi ot ang'eyo. mondo idhi ing'i. Gima wanyisi no, dhi ng'i kare. Maneno ujinga utawezana.
Mtawezana, Nikikupa utawezana. mtawezana, Nyasaye chela sitokai mia, nitakupenda hata kuliko ujinga. An, yani an gi an gi an gima natimo na nakelo ni gik moko kae nyochi kona ni tuo donge makelo ni yedhe gi mage muony mago mag eh, mag rem kasto

Un tieku ratieka to ok ang'e ni wuoye punda mane. Ok ang'e ni punda mane miwuoye to tim atima kaka dhano nikech oko ka to wan pundni mang'eny. Pundni. Ok ang'e ni punda- Eh, pundni. Pundni bi ane uru ok ang'e ni punda mane miwuoye e oda ka. Ere baba? Ha? Ere baba?